Ялкын журналының 2015 елда февраль санында чыккан Тиз кызып китүчән Насыйров дип аталган мәкаләсе. Уйлаштык-уйлаштык та, бу юлы әдәби сәяхәтебезне Җәшел Үзән якларына юнәлтергә булдык. Элеккеге Зөя өязенең, хәзерге Җәшел Үзән районының Олы Шырдан авылында туып-үскән галим, язучы, мәгърифәтче Каюм бабабыз Насыйриның тиздән 190 яшьлек юбилее. Сез аның хезмәтләрен, әсәрләрен дәреслекләрдән укып беләсез булыр. Ә менә үзенең нинди кызыклы шәхес булуын беләсезме икән? Тиз кызып китүчән Насыйров. Ала карга дигән, әй, асыл кош. Мең тугыз йөз уникенче елда, Каюм Насыйриның үлеменнән соң ун ел узгач, татар тарихчысы Габделбарый Баттал Йолдыз газетасы битләрендә Насыйриның исеме онытылырга да өлгерде дип, ачынып язып чыга. Бигрәк тә танылган мөселманнар турында даими язып торган Шура журналында телгә алмауларына борчыла. Шураның баш мөхәррире Риза Фәхретдин моны Насыйри турындагы мәгълүматның аз булуы белән аңлата. Журнал укучыларына мөрәҗәгать итә, истәлекләрегез булса, редакциягә җибәрегез, ди. Каюм Насыйрины исән чагында белгән берничә кеше җавап яза. Әмма татарлар 40 тан артык әсәр иҗат иткән күренекле шәхесен барыбер җакшылап белмиләр булып чыга. Исеме билгеле булса да, ничек җәшәвен, шәхесенең зурлыгын үзе исән дә белмәгәннәр Насыйриның. Ул гомерен ала карга булып уздырган. Чөнки яңа күренешләргә ишеген шапылдатып ябып куерга әзер татар җәмәгатьчелеге чикләренә генә сыеша алмаган ул. Урыс каюм. Насыйрины үзе исән чакта ук чит күрә башлыйлар. Урыс каюм, рус агенты, сатлык, миссионер титулларын тагалар. Милли һәм дини йөзебезне үзебезгә бикләнгән хәлдә генә саклап кала алабыз дип, Татарларның күпчелеге рус җитәкчеләре, миссионерлары белән дус булган милләттәшләренә шик белән караганнар. Ә Насыйри рус телен белүне хуплап кына калмый, миссионерлар учагы булган Казан рухи семинариясендә эшләп тә ала. Миссионерлар заказы буенча христиан дини китапларын тәрҗемә итә, баш миссионер Николай Ильминский белән аралаша. Ильминский, Шәрыкъны өйрәнүче эре белгеч, педагог, Урта Идел территориясендә яшәүче рус булмаган халыкларны христианнашу, чукындыру, системасын төзеп яман ат алган кеше. Әмма Насыйри беркайчан да христиан динен кабул итергә җыенмаган. Шулай эшләсә, бәлки, ул чакта татарлар өчен ябык булган рус университетлары ишекләрен ачкан да булыр иде үзенә. Татар календарьларын пиратларча таратканнар. Сатлыкъаюм берсеннән-берсе шәп яңа проектлар уйлап таба. күпчелеген тормышка да ашыра. Башта татар телендә газета нәшер итергә ниятли, аны, әлбәттә, рөхсәт итмиләр. Аптырап тормый, татарча календарьлар чыгарырга керешә. Алар халык арасында шулкадәр популярлаша, хәтта пиратларча нөсхәләре дә барлыкка килә. Әмма календарьлар да. Ул үз хисабына бастырган китаплар да халкының күңелен өретми. Әдип дәресләр бирүдән кергән тиеннәргә көн итәргә мәҗбүр була. 1871 нче елда Насыйри татар балалары өчен мәктәп ачарга кирәк дигән карарга килә. Мәктәптә рус телен өйрәтүне төп бурычларның берсе итеп куя. Аныңча, Россиядә яшәгән татарлар рус телен, рус тарихын, мәдәниятен өйрәнергә тиешләр. Билгеле, татар җәмгыяте моңа әзер булмый. Рус хөкүмәте Насыйрига ярдәм итергә әзерлек белдерә, әмма вәгъдәсен ахыргача үтәми. Мәктәп өчен бүлмәне дә зур кыенлыклар белән таба Насыйри. Гадәттә мондый бүлмә өчен ул заманда ун сум сорасалар, Насыйридан 50 сум таләп итәләр. Балалар да даими йөрми. Насыйри аларны укытыр өчен әсбапларны үз акчасына сатып ала башлый, укулары өчен дә түли. Ахыр чиктә мәктәп ябыла. Халык өчен мәгълүмат юк миндә. Һәр эшенә аяк чалалар. Журналист һәм педагог Һади Максуди аңардан татар әдәбияты турындагы мәкаләсе өчен биографик мәгълүматлар белешергә килгәч, Насыйриның җавабы кискен була, үз язучыларын танырга теләмичә, ач үлемгә дучар иткән халык өчен биографик мәгълүмат юк миндә. Ялгызлык аның тормыш юлдашына әверелә. Хатыны да, гаиләсе дә фән була. Танучылар, ихтирам итүчеләр дә очрый, әлбәттә. Аеруча шәкертләр, приказчиклар, рус миссионерлары үзитә Насыйрине. Ә менә шул замандагы татардан булган гыйлем ияләре, сәүдәгәр-меценатлар Шуңа Насыйрига гомерен ялгызлыкта һәм фәкыйрьлектә уздырырга туры килә дә. Олуг мәгърифәтче һәм акыл иясен соңгы юлга озатырга да берничә туганы белән тугры шәкерте генә килә. Урам сөйләшер урын түгел. Авыр холыклы кеше була ул. Үзсүзле, кешегә ярашмаучан. күп кенә замандашлары шулай сурәтли. Дөрес, тормышын басып киткән борчулардан, кагылу-сугылулардан киезләнеп, картайгач кына шундыйга әйләнгән Насыйри диючеләр дә бар. Фатуга төшүдән кырт кисеп баш тарткан, үзен бик килбәтсез дип исәпләгән. Әдипнең уң күзенә ак төшкән була, ә сул күзе тумыштан күрми. Тарихчы Җамал Вәлиди Насыйрине болай сурәтләп калдырган, Насыйров тиз кызып китүчән, нервылана торган әкәмәтрәк бер адәм иде. Кешеләр белән аралашырга яратмый, аларны үз тарафына аударуны кирәк тапмый, җомылып яши. Гомере хатынсыз, балаларсыз, кечкенә генә фатирда узды. янында хезмәт итәр өчен малайлар тота. Тик алардан гел разый булмыйча, тегеләр даими алышынып тора. Һавалылык, атлап йөрешенә үк чыккан була Насыйриның. Урамнан барганда башкаларга игътибар итми, гүя алар бөтенләй юк. Татар бистәсенең башка халкы кебек, сәлам бирергә, гапләшеп чыгарга кибетләргә дә кереп йөрми. Танып алып сүз кушсалар, кешене фатирына чакыра торган була, узып барышлый сөйләшүне җене сөйми. Җәен постаудан тегелгән казаки сафьян итектән йөрсә, кышын төлке тун һәм камчат бүрек киеп ала торган була. Шагыйрь Гали Чокрыйның улы Гарифулла Чокрый 1879 елда Каюм Насыйри белән очраша. Аны иң гаҗәпләндергәне, Насыйриның әңгәмә буе бертуктаусыз папирос төтәтеп утыруы була. Вакыт-вакыт Насыйрины төрле мәҗлесләргә чакыргалыйлар, ул килсә, тын гына бер почмакта утыра торган булган. Әңгәмә бәхәскә кушылса да, тыенкы итеп, дистанция саклап сөйләшкән, беркайчан да тулысынча ачылып бетмәгән Замандашлары аның кычкырып көлгәнен дә хәтерләми. Сирәк кенә тыйнак җылмаеп куя торган була ул. Рәссам, кулинар, табиб. Китап төпләү, көзге, агачтан җиһазлар ясау, электр ярдәмендә әйберләр көмешләү, слесарьлык эшләрен яхшы белгән. Аш-суга оста булган. Бу һөнәрләрне башкаларга да өйрәтү теләге белән китаплар язган. Һаман утырып язу ялыктыра, кан оеша. Мин, һәр көн бер-ике сәгать эшләп, бу кораллар белән үземә кирәкле әйберләрне ясыйм, ди торган була Насыйри. Карта сызу, рәсем төшерү кебек эшләргә дә сәләтле була. Карталарны үзе чыгарган календарьларга урнаштыра. 1878 нче ел өчен чыккан календарьда Җир шарының көнчыгыш яртысының картасы, 1879 нчы елда Россиянең Европа өлеше картасы, ә 1881 нче ел календаренда Казан губерниясенең бөтен авылларын күрсәткән карта дөнья күрә. Гомумән, Насыйри сәнгатьнең һәр өлкәсе белән азмы-күпме таныш була. Музыка тыңларга ярата, берничә музыка коралында уйный, стенасында балалайка, скрипка эленеп тора. Кубыз һәм курайда яхшы һәм матур итеп уйнавы мәгълүм. Халыкның сатып алынган дарулар белән мавыгуына эче пошкан аның. Үз туфрагыбызда үскән файдалы дару үләннәре барда моны акылсызлыкка тиңнәгән. Үзе паралич сугып үлеме якынлашкач, табибларга мөрәҗәгать итми, физик күнегүләр системасы булдырып үзен үзе дәвалый. Ток ярдәмендә дә дәваланып карый, хәтта күпмедер вакытта аякка да баса. Соңгы көннәренә кадәр Гыйльми эшчәнлеген дә, иҗатын да, кул эшләрен дә ташламый. Ул 1902 нче елның җегерменче августында, 77 яшендә Казанда вафат була. Мәкалә Ялкын журналының 2015 нче елда чыккан февраль саныннан алынды. Аудиоязма Аудиокитаплар нокта ком веб-сайты тарафыннан ясалды.